Dwi am gyflwyno i chi person sydd yn cyffroi i fi o'r enw William Williams, Pantycelyn. Nath o'i gredu trwy bregethwr o'r enw Howel Harris, a mae o'n sôn am y profiad 'dyma'r dydd byth mi gofiaf'. Trwy Howel Harris gafodd o'i annog i sgwennu 'Emyne', A be ddaeth Pantycelyn o blith holl emynwyr Cymru y gore oll. A da ni'n dathlu leni tri cham mlynedd. Fo oedd yr pêr ganiedydd. Fo oedd yr ace. Fo oedd yr un oedd yn gallu sgorio ar bob cyfri. A mae dal yn sgorio. A dwi am gobeithio creu ynoch chi yr un diddordeb yno fo ag fe'n haeddu y dyddiau yma. Pam fod o'n bwysig? Wel, dau beth oedd yn bwysig i Pantycelyn. Os da chi am sgwennu yn mynne, bod chi yn Beiblaeth. Mae o'n mynnu bod rhaid darllen llyfrau Hen Destament, Datguddiad y Testament Newydd, trwytho yn Ngair Duw, felly bod chi'n meddwl yn Beiblaidd. Hefyd, mae rhaid wrth yr Ysbryd Glân. Dyna oedd yn allweddol bwysig am Patrick Celyn, i ddibyniaeth o ar yr Ysbryd Glân. Yr hanes oedd bod Harris yn chwilio am emynwyr newydd ac oedd 'na seiat bach ohonyn nhw, a mi wnaethon nhw Cael cystadleuaeth bach. Cystadleuaeth, rhyw steddfod bach rhyngon nhw. Pwy fydda yn sgwennu yr em emyn gore? Ac wrth gwrs, Pat y Celyn, bia'r canu. Fo nath sgwennu y gerdd or ore. Ac er bod pobl ar draws y byd, a dach chi di clywed am Bread of Heaven, a honna di'r seithfed emyn mwya poblogaidd yn y byd. Ond, wrth gwrs, i Pat y Celyn, nid i ddawn o i farddoni sy'n bwysig. Nid i ddawn i farddoni, ond yr Ysbryd Glân. A'i ddiddordeb o ydy sôn am yr Iesu. Mae e mewn cariad angerddol. Dio'm yn swil ohono fo. efo Iesu Grist. Mae yna ymwybyddiaeth dwfn iawn yn ei emynau fo, o'i fethiant, o'i gwilydd, o'i bechod, sydd yn beth da. Sa ddim hunan yn potel celyn. Oedd o'n mynd i fod yn, yn, yn feddyg, oedd o'n, oedd o gen fo ddiddordeb mewn seryddiaeth, oedd o'n gwybod am hanes crefydde'r byd, oedd o'n gwybod am hanes y byd. Ac eto, er i ddoni efo fel amaethwr, llawer o bethau o'i gwmpas o sydd yn rhinweddol. Pechadur oedd o, ac yn edrych ar yr Iesu am obaith. Ac o sôn am ei, ei emynau fo, oedd o'n un debyg iawn i fi, oedd ddim yn cysgu lot. Um, ac yn aml iawn fydda fo'n mynd i, fydda fo'n mynd i, i wely yn Pantycelyn, ac yn mynd a bwrdd gyda fo, falle, yn cael i'w awen. A fydda fo'n gweiddi pan fydda fo'n cael ei ysbrydoli, Mali, Mali! Cannwyll, Cannwyll! Fydda fo'n galw'r forwyn o'i chwsg sawl gwaith weithiau yn y nos. Oedd o 'di cael rhyw ysbrydoliaeth, oedd o 'di cael y gerdd 'ma. A mae'r cerddi 'ma yn odidog. A dyna pam oedd o'n medru cael ei danio, fydda fo, gan yr ysbryd glân. A darlun sgynna fi i chi ydy fod oedd yr y gannwyll mewn canrif Oedd yn gyfoethog o emynwyr. Isaac Watts yr ochr Saesneg ac yn y blaen. Ond fo oedd y pêr ganiedydd, fo oedd yr ace, fo oedd yn, yn special. So oedd o wedi cael ei danio, a fydda fo wedyn, yn y nos, yn galw ar Mali am y ganwyll, ac yng ngole'r ganwyll fydda fo'n sgwennu i emynne.